Sian a kan zohtu mipi nan dihlak cungah kan lawm. Tuzaan ca zongah ka rak don ṭhan hna. Tuzaan hi US lei caan cun September thla ni hlei khat a si i kan umnak ka umnak ahhin cun aa September thla ni hlei khat a si rih. Hmun dangdang ahcun September thla ni hlei hnih zong aa a phanmi nan um kho cang men. I tuzaan ca zongah si sian in ka rak don ṭhan hna. I tuzaan caan ahhin Nizaan zongah tlawmpal kan van chim ciami Shirley Kirk kong kha kan tlangtar bantuk khan meithal a kaptu kha atu tiang an tlai kho rih lo tinak kong le mehhi kong kha atu i Shirley Kirk amah pumpak kong deuh zong kha tlawmpal tuzaan ah hin van chim ṭhan ka duh caah atu bantuk in kan van lau ṭhannak a si i thazaang a kan petu nan dihlak chung kan i lawm. i tuzaan zong YouTube lawng ah hin kan van chiah i ma cun Facebook ah kan cun subscribe a kan tuahtu ca lawng ah khan kan van chiah i na te khan hiti in zoh a duhmi khan cun YouTube ah khan zoh khawh si ko timi te khak ah hin van langhter ka duh i a si ahcun tuzan chan ah hin nizan ah kan rak chim ciami Charlie Kirk timi hi amah kong deuh hi tuzan cu kan van i ruah hnala ṭhan hnala i nizan ah khan aa tawinak tein van chim ṭhan ah cu kan theihcia dihmi a si ko na tein meithal ka hna Utah Valley University timi Utah state ah Khualei sangakchian ah hi ei biaruah ding in debate tuahnak dingah a kalnak ah ah meithal an kah i chun yuṭha ah caan te ah chun ah meithal a hngawng ah an kah i makakhan a nunnak a liammi si. I a nunnak a liam ah hnu hin atu tiang ah hin ahodah a kaptu si timi hi an kawl i atu tiangah a tla a kaptu tak hi an tlai kho rih lo i a kaptu tiang an ruahmi minung pahnih hrawng kha cu an rak tlaih hna i nate khan an thlah ṭhan hna maca cun atu tiangah hi video na zoh tiangah kaptu an tlaih cang ti kun phai hna na theih khan cu a dik lomi si cucacun a kaptu hi an tlai rih lo e natein anmah nih Hika hin hmantlak um hmuh bantuk hin FBI le amah Utah i police te an local ah ke nawlngeitu hna nih mihi pa hi a si tiah an zumhmi kha a hmanthlak he an taak i mah a hmumi a kan tlaih a kan bawm khomi thawngpang an pek khomi cu dollar in kawlram dollar tingkhat kan ti lai cu ti one hundred thousand kha laksawng pek hna kha thawng an van thanh mah caah cun Atu tiang ahhin Charlie Kirk he aa a thattu meithal a kaptu hi an tlai kho rih lo timi kha bia fiang a si. Mah caah cun aa mah cu lawng cu si loin Charlie Kirk a thi lo a nung ṭhan ti hna kha thawngpang ah khan a lang pah tawn i mah kha a dik lomi a si. Charlie Kirk cu a nunnak a liam cang timi te kha ka hin aa van chim ka duh i Charlie Kirk hi atu ahcun thawngpang kan zong kha tampi nan van theih dih cio ko men lai i uh, amah US i Air Force Two an ti i cucu uh, zeidah si ti si ahcun amah kai US ar hin president ni khin Air Force One ti mi khi khual a tlam poah van long ai chit mi te ma ke ke Air Force One ti se e Vice President ni ai chit mi ke Air Force Two ti se Mah cun atu i Air Force Two hin amah a umnak an zung a umnak te Phoenix, Arizona ah khan tuni ah khan a ruak kha an zuanpi cang i atu i hmanthlak a van tarmi khi hin nan van hmuh ahcun ka hin pa hi kanmah USA Vice President J.D. Vance a si i a pahnihnak nu pakhat deuh hi a ṭhia deuhmi ka samnak hi a nupi Usha Vayanti si i Mah cun uh, Samrang khi atu i Charlie Kirk i a nupi cu a si Erica te Eric Erica ti si i amah hi uh, vice president te van lo chit mi in a ruak kha Phoenix ah Utah in Phoenix ah an tlunpi timi te kha a thawng an than i atu ah cun a ruak he ka hin ram hu bantuk in Utah ah khan a phan Utah in Phoenix, Arizona lei ah khan an kalpi i mi zawn ah hin mihi ah hin amah Charlie Kirk hi okay cuka te ka video um dah ka van thlen dah ni Charlie Kirk hi atuan nizan ah khan kan chim cang.

Vice President te pawl le vanlawng nih anmah pumpak in a ruak thiang kha an lak i amah a umnak khua ah khan an kalpimi kha a si. A ruang cu chalikhak cu mipi mino thinlung ah biatak tein hmunhma a la i mino hna pawl ruahnak ṭhalo a ngei tiah zumhmi Khrihfa ziaza hi ai pialkanhmi ahcun amah American traditional value timi America timi nih

Charlie Kirk he Donald Trump hrimhrim nih Presidential Medal of Freedom timi laksawng hi pek a tim. Cucu Presidential Medal of Freedom timi hi US ram ah civilians nih ralkap silomi uh, minung mipi sawsawh chung in uh, minthatnak le khi theihpinak laksawng pekmi ah a sunglawi bikmi a sang bikmi theihpinak laksawng se Presidential Medal of Freedom timi kum khat a voi kha an pek tawn i mah cu cu atu President Trump nih hin Charlie kha ka pek lai ti se ni Presidential Medal of Freedom timi hi tam deuh nih cun US ram caah biatak tein rian a ṭuanmi US ṭhanchonak caah rian a ṭuanmi US ah biatak tein hmunhma a ngeimi US hmailei kalnak ah a bawmchantu rian a ṭuanmi pakhatkhat khi laksawng an pekṭammi hna si i tuzaan caan tutan ahhin President Trump nih atu chawlei khap khi mah cu Presidential Medal of Freedom timi hi laksawng kha minthatnak zong kha pek ai tim i Mihitpa kong he tuan deuh zongah khan zeruang dah kan chim tinak zong khan izan ka video zong khan ka chim cang i misa sawh te a salo Khrihfa zumhnak biatak tein US ah a thar in a dirkamhtu a pek in mino hna nih Khrihfa nunnak Khrihfa nun can ziaza he kan ngei an ngeih khawh dihnak cio ah biatak tein karhlang i a zumhnak a dirpitu se. Mah cah cun nizan ka chim cangmi kha mei a thih tikah zei bantuk dah a chuak kho timi kha kan chim i tuni hi September thla ni hlei khat a si i September thla ni hlei khat cu US ah cun 9/11 ti ka se 9/11 ah cu kan theih cu bantukin terrorist te misual hna nih US kha an rak doh kum si Maka kha biatak te US i domestic policy foreign policy te pawl te ram chung i hruainak ram leng le pehtlaihnak te pawl ah an policy biatak te ai thlen kum se ai thlennak he tampi chu 9/11 ralhrang hna nih US an rak dohnak khan se wa te ka US ram i nifatin an nun chen an umkal ning kha biatak te ai thleng security kha pakhat na an chia cha vanlong rawn kal zong ah a har tuk. Mah cun khi thil pakhat khat tuah zong ah khin verify nak khi na si tak maw si tak lo ti theih duh nak khi tampi a hlei in step in an lak a hau mi khi tampi um. E mah caah cun 9/11 timi hi tuni a si i atu hi na kum thong le kum khat ah khan a rak cang mi kum thong hnih le kum khat ah te a rak cang mi si i Mah a tuah hin sorry se ka video thi wa ka te e ma he atu a chun okay se atu a hin 9/11 hnu ah hin US ram he bitak te in ke humhim nak ah bitak te in khuan nak khang e atu a Kum thong hin a kum nga, kum kul a kum nga, 9-11 hnu in kum kul a kum nga hnu ah hin atu bantukin US ram chungah hin a cang lai ti hi hom nih rak zumh mi si lo. Ruahnak ai dangmi pakhat le pakhat kha bia i ruah i bia i ruah mah le zumh ning cio kha i chimh i maka kha a ṭha deuhmi nih khan tei tawnmi kaa tutan ahcun hriamnam in Charlie Kirk he meithal ka in a nunnak a liam tikah civil war zong kha a chuak lai ti an phang timi zong kha na zadung khan ka rak chim i maka kha tuchun zong ah media tampi nih civil war timi theng biafang an hmang lo na tiin zeidah an hman cio ti si ahcun lehrulnak a chuak kho timi kha si. Cucu democratic lei silo sile ani hi right wing conservative si tikah liberal lei hruaitu pakhat kha liberal lei ke i bochan mi pakhat khat hi bantuk in lehrul champun in pakhat khat nih kahnak le fahnak peknak he a chuak lai ti kha an phang. Mah si caah cun

US nih America nih okay, ark i thawk ka i an nunpi mi okay, usa pe an chiah mi an nunnak ah value ṭamphu an chiah mi hna pawl kha ṭamphu chia ṭhan ning in kha nun hmun kha din hmun ah khan kil ṭhan hau tiah a dilpi mi hi amah pumpa amah ama lu a um lo zong ah a kalpi mi a kan chiah tak mi a bia fang pawl hi cu an nung ko lai ti kha mi tampi nih khan zumh a si i atu a nun lionak hmanh hin ṭhawng deuh in a kal chinchin lai ti kha mi tampi nih khan hmuh khawh i tuak chiami kha si. Mah caah cun tu chawleh kha a nunnak ah hin a nun chung i a rak tuammi vialte hi amah um ti lo hnu zongah ṭhawng taktak in a kal rih lai tiah khan mi tampi nih hmuh si le tu i Ben Shapiro timi anmah conservative layout tawkmi hna nih cun a thi a chuakmi a microphone pi kha ka lak lai i keimah nih ka kalpi ṭhan lai ti tiang khan an chim cang i an ngol la lo i a chimmi biafang hi fakpi hmanh khin an kalpi te lai na tein ai dang mi cu amah nih chim ning tluk le amah nih a kalpi ning tluk he an kal kho pi kho lai maw timi kha cu van zoh hau van zoh ṭhan hau mi ka se le hi Charlie kha a nunnak a liam mi hi US mipi vialte nih nizan ah khan kan sung ka ti a ruang cu US ah freedom of speech a biapi tuk mi freedom of speech ruang ah Khattelei an hmuhning kha theih i an lungthlen khawhnak ai zuammi ruangah atu bantuk meithal ka a tonmi cu a sungmi hi America mipi kan si. Mah cu lawng cu si loin a fanu le a nupi a fapa a nupi a kaltakmi hna ca hrimhrim ahcun aa an nu an nupi nute nih va ti ding khan an hmuh ti lai lo. Atu i um lomi hi chikkhat ca lawng si lo ti lo zungzal a si cang. A pupa an fa hi zeitikhmanh an hmu ti lai lo. Zeiruangah tiah a zeiruangah freedom of speech timi mah cu Khrihfa nuncan ziaza a dirpi ruang American value timi traditional value pawl a dirpi ruang conservative timi lungput a ngeih ruang i debate a tuahnak ruang i uh, atu bantuk a nunnak lak a si tikah hin hi a chungkhar le caah cun zungzal in hmuh khawh ti lomi zungzal in ṭhennak he an cungah cun a chuak cang. Le US ram ah atu bantuk kan tonmi hi pitke ngeihchia ngaingai a si. Le mihi Charlie Kirk te pawl hi cu mipi nih theihmi si kanmah Laimi lila zong nih a biachim tampi a ngaimi kan um a biachim tampi lungthin le tin lo kha cu kan i dang dih cio hna sihmanhsehlaw a biachim a debate te pawl hi tampi nih kan zohmi si tikah a biachin lawng hi kan ngai kho ti lo. Tibe etuam li te zong hi kan ngai kho ti lo. Mah caah cun Laimi ca zongah hin sungh kan sungh mi tampi a um timi zong kha van hmuh khawh seh le amah hi Charlie Kirk a nunnak a kaltak cang na tein A chimmi a nunpimi, a biapi bik in Khrihfa a sinak a dirkamhnak le pastor vialte nak hmanh in Pathian nih a hman deuh ti khan pastor zong a si lo, evangelist zong a si lo natein a dirhmun a fek tein a dir khomi Khrihfa nuncan ziaza kha biatak tein nam in a dirpimi a si tikah Khrihfa hrimhrim nih cun kan sung tuk ti khan i hmuh cio sih. atu tiang ahcun Charlie kha a tlai a that tu hi an tlai kho rih lo an tu a ruak tu cu Phoenix Arizona um i a ruak vuitek zong ah hin President Trump zong nih ka kai te lai ti khan a chim tonu ka chim bantuk in Presidential Medal of Freedom timi lawng kha US ram ah US mipi nih cho khawh mi laksawng minthatnak minthatnak laksawng a sang bik mi ka President Trump nih ama he ka pek lai ti a khan thawngthanhnak zong kha nilin ni cu nizaan ah khan thawngthanhnak a tuah cang i Charlie Kirk hi ton deuh an chim bantuk khin mirang se laimi zong si lo na tein a kong hi kan ceih lengmang a ruang cu US president tluk ding in mipi chungah a big mino chungah rian a tuan i a bik in Khrihfa nih zulhdawimi Khrihfa nih bochanmi a si caah atu bantukin video zong hi kan van tuah ṭhan lengmang nak a si i culang sosai loin atu i a thattu an tlaih khawh hlan lengmang khi cu atu bantuk amah bantukin conservative timi zumhnak Khrihfa nuncan zizan numnak in mipi sin aumi caah cun ṭihning ti hin atu hi security caah humhimnak caah khan lungrethei khan an um pah ngai lio hna si caah hi an tlaih khawh hlan poh hi cu atu bantuk hin an van tlaih khawh ti zongah thawngthannak te zong kha van in tuah kho kan van zuam ve te lai mipi lai mi lungphin cungah lung ahmunhma alam minung ase ko ti kan zum caah khan atu bantuk an cham peng kan van chim rung ma se hi tutan kan chimnak zongah atu he ka ka laptop he zeitin na um le a screen a mit lengmang le ka computer he ma cha chun ka video biachim he ka van elak lo pa e tu he ma vial hin ka video chu ka van tha lai e a thaizing lai kip tu lai donga update ma chun kam van itong than te na lai e a tu ccn a youtube ina kan zau tu nei sia chun kana lom facebook tu a chun a live kam van thla ti lo rong cha facebook i live kan thla mi khin som thun a cloud tham lam e kan to chia mi le light na kan pekmi tete le follow na kan tuahmi khi koti la pakhat khat reaction na kan pekmi vialte comment na kan pekmi vialte khi an tlau dih than caah khan video tu kha cu subscribe tuahmi ca lawng ah khan facebook ah cun kan van ta lai facebook ah subscribe kan tuah tu nan cungah kan lawm tuk video tete atu bantuk an thar chuah a dang thil kong tete zong ah kan van i tim kan van tuah lam a ngai live subscribe a kan tuah tu ni khan chun ma topic ko har kan chen pia to ma kong he tin pha in a chim du min nge khan chun cha ra kan ra kan chim lo na kan chim tar du mi zong kha chim pia kho kan ra zom lai i si sia na tu ti tha za kan pe tu nan di lo chung kan lo mai le ya kan tong than ten halai